Salam hormatly ildeşler! Men Aýgözel Çaryýewa. Biz bu günki Excel kursumyzda siz bilen Üýtgemeýän sal görkezijisi, ýagny dollar belgisiniň etýän işi bilen tanyş bolarys. Indi birinjilik bilen şu ýerdäki tablisa seredeliň. Tablisada sanlar berlen, şeýle hem netije bar. Ýagny biz bu netijede her bir öýjügi şu görkezilen belgili üýtgeşik öýjükdäki sana köpeltmeli. Onuň üçin nädip köpeldýäs? Deňdir şu öýjük köpeltmek Söýüji. Enter. We hemişeki etişimiz ýaly aşaky sag burjundan aşak çeksek, näme üçin böýjükler nol boldy? Ýagny şuny söýüjige köpeltsek, onda nol bolmaly däl. Ýöne bu ýerdäki zada seretsek, görşümiz ýaly oňa başga öýjük köpeldip dur. Ýagny şu öýjügimiz B2, böýjügimiz C2. Bu öýjügimiz F üç. Indi şu öýjügi F üçe däl-de, görşümiz ýaly, bir gezek aşak düşenligi üçin, netijeden bir gezek aşak düşen üçin bulam bir gezek düşýär, bu-da bir gezek düşýär. A biz bolsa F üçi üýtgetmän saklamaly. Onda nädip etmeli? Şu ýerde dollar belgisi, eger sütün üýtgemesini islesek, sütüne dollar belgisini, eger Setir üýtgemesi üýtgemesini islesek, onda setiriň öňüne dollar belgisini goýýas. Eger bir öýjük üýtgemesini islesek, onda şonuň hem setirine, hem sütünine dollar belgisini goýmaly bolýarys. Enter basýas we ýaňky edişimiz ýaly aşaklygyna çekýäris. Görşümiz ýaly, her öýjügi şu öýjüge köpeldip, netijäni ýazyp berdi. Ine, öýjük hiç hili üýtgemedi. Ýöne bu tarapky öýjük diňe üýtgäp dur. Indi geliň, şu ýerde köpeltmek tablisasyny nädip ýerine ýetirmeli? Täze bir list açalyň. Şu ýerde ilki bilen şeýleräk ýeri saýlap, olary birleşdireliň we köpeltmek tablisasy diýip ýazalyň. Köpeltmek hasyly. Indi bu ýerde bir, iki, diýer. Onda çenli bolsun. Bu ýer hem bir, iki, bu da onda çenli bolsun. Indi şu öýjüge gelýäs, deňdir. Şu öýjük köpeltmek, şu öýjük. Indi biz eger şuny şeýleligine alyp gitsek, Görşümiz ýaly, näme edýär? Şuleýjik süýşüp gelýär. Ýagny, munda näme üýtgeýär? Sütün üýtgeýär. Diýmek, şunda şeýleligine gidende, ýagny B-e gidende, ählisem şu dördün ählisem şol bäşinji bolýar. Ine, A, A beş. Ýagny şu ýerde hiç hili a näme etmeli däl, üýtgemeli däl. Bäşligine durýar, ýöne a üýtgemeli däl. Onda munda do, anyň öňüne dollar goýýas. A munda bolsa, eger aşaklygyna çeksek, şu dört hiç hili üýtgemeli däl. Onda-da dördüň öňüne dollar goýýas. Enter. Indi aşaklygyna çeksek, görşümiz ýaly hemmesinde näme dur? A-nyň öňünde dollar duranlygy üçin şu A näme edenok? Hiç hili üýtgänok. A ýokarlygyna görsek, munda B, ýagny dördüň öňünde duranlygy üçin ine dördünji setirde dur. Ýöne aşaklygyna düşüp gaýdyp otyr. B-miz hiç hili üýtgänok, şonuň üçin B-iň öňüne goýmadyk. Munda bolsa A hiç hili üýtgänok. A-nyň öňüne goýduk. Enter. Indi keseligini gidip göreli. Keseligine gitdik. Ine munda-da şu öýjügimiz näme edenok? Hiç hili üýtgänok. Sebäbi onda A-nyň öňüne dollar goýanymyz üçin indi A hiç hili üýtgemän dur. Onda şol bir zat bolan üçin hemmesini aşak edip gidip bilýäs. Görşümiz ýaly, köpeltmek taýlyt sany, görşümiz ýaly, bäş munduň içinde tiz we aňsat ýerine ýetirip bolýar. Indi ählisini aşak çekýäs. Munam aşak çekýäs. Munam keseligine-de çekip bilýäs. Tapawudy ýok. Sebäbi hem kese gidemizde, hem dikligine gidemizde üýtgemez ýaly öýjükleriň öňüne dollar belgisini goýduk. Ine, görşümiz ýaly, köpeltmek tablisasy bäş minutiň içinde taýýar boldy. Şunlukda, şu günki sapagymyzy geçirip gutarýarys. Hoş, sag boluň, indiki sapaklarda görüşýänçä!